Kan ralkap pawl cu ral hmai ah ral na rero in nanmah hrangah Christmas laksawng Pathian nih in pekmi cohlang theitu si dingah ral an na roro lai tak a si. Mah lawngte minung i duhthusam le Pathian i khokhan dan hi a bang ok theo lo i keimah la la khal ka rak ti theomi cu mo bawipa Christmas laksawng ah hin ka duh bikmi cu falam a si hi kan Jerusalem hi Christmas laksawng ah in pek hra maw tiah kan rak dilralaumi kha a si. Nanmah khal in nan thlacamnak ah Pathian hnenah Christmas laksawng dingah Falam khuapi in pek dingah nan rak dil hial dingah tiah ka rak ruat ve ko. Mah lawngte Pathian in pekmi le kan dilmi hi a dang deuh thewi. Tui tum khala Falam Pathian in in pek thainak dingah tiah nasa taki chauhlang ding i kan nau le paul in mai an nor ro lai taka i kan boruak nan thei hai ding i Khi lam ah minṭat an lak zau i kan palet an lak tikah hi lam khalah Prussia kha a sang vi bau i cumi minṭat an lak hlan i si in Falam hi lak thei hmai si bik sisela tiah kan nau le pawl nunnak thapin hmai lam ah an thi curco raro le an hliam raro cing in a som a som i an na raro cing khalen hmai an nor i lak thei zik te dinhmun a thleng tikah ziang a cang ti le cu bomin nikhat sungah za cik te lai bom in in rak thlak i bom in thlak lawng hman khan duh tawk lo i bom lawng nga lo an ti ruangah minung zakiang kap som kwa le pariat kha helicopter thon kan ka pok nak thon mal te va hlat deuh nak muna an rak thlak i chuchun khosung lama minung

minung zakuamkaam zaṭha hrawng cu ṭih le khur in an tlan ciamco i cumi ah kan ralkap pawl in an dawisal ciamco i a san cu i kan lai khua pawl ah khuate pawl ah va thleng in inn le lo le thil dang an thil dangdang an siat suakpang ding ti phang ah rangrang in an rak dawi i sinan khinah tlangpar khal cu kiltu pawl kil ṭul tho tho in an kil i cutin kan va dawi tikah pathian in kan kutah ral pawl in pek i pathian kan para lungoi tikah kan ral pawl khal cu kanmah kut ah in pek i kanmah cahnak ruangah si loin nan thlacamnak zara le pathian in zangfahnak lio lio ah kan ral pawl cu tu ah minung som li tha sikte anung in kan kai i chumi anung in kan kai mi ah bu mu pa pakhat khal chu atali an bu mu pakhat deuh son chu a thi in a ruak kan basar ngai chutin an hriam hrai khal chu som ruk luan lai kan lennet nge kan lak sak thai thil dang dang pol khal chu atok fang rei hlana

Hi nak minung zarual an ra cu kan tir lo lai ah Pathian in a kut chak a langter i kan kan kut ah in pezo a si timi te kha hi na Christmas cu bei buk pha ah mipi hnen ah thu than ka run tuah pha du a si cu chumi te cu yang khalo le Pathian in pekmi Christmas lek song te si tuini tiangah falam khosung cu a khwa son cu kan control thei re lo i ralhrang polin du du in urukang i set lo ding ahcun kan nau le polin nunnak thapin an kil ro la i Cui avan kau tlang pari man camp cu lak ding an zuam ro lai ya alak in siloin hi mi Christmas bo ruaka mipi ne na se kan mai na lung oi nak pathian ni thluso in pek mi te chu a thok asin kan ser thok asile mj kan thok asin kan ser thok asile kan ral hi minung za zik te lai som riat le som kwa kar lak te lai hi anung in pathian yan kan kota in pe i hriam hrei zaleng len net nge zaleng in pe i hriam hrei len net chi le amu dang dang pol chirak dang dang pol thon pathian in